هاندەرانی یانەی سلێمانی پێش دەستپێکردنی یارەکە بە ژمارەێکی زۆرەوە بەرەوە یاریگای سلێمانی بەڕێکەوتن تا یەکەم بردنەوە یانەکەیان لە مەلعبەکەی سلێمانی ببینن. بردنەوەکەی هەفتەی ڕابردوو گروتونێکی زۆری بەخشی باریزانان یانی سلێمانی کە لەم هەفتەش دایانەی دایک ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد. هەر لە سەرتاوە یاریزانانی سلێمانی بە هێرشبردن دەستیان بەیاری کرد بە جۆرە یاریزانانی باستم قاسم لە گێمی یەکەمدا کۆنتترۆلی تەواو یارەکەیان گرتبووە دەست و تەنها چەند جارە یانی تەلەبە لەسەر گۆڵی یانی سلێمانی بینران یاریزانانی سلێمانی لە زۆربەی کاتەکاندا لە نیوەی یاریگا دەبینران و لە بەرامبەریشدا یانەی تەڵاوە بە ژمارەیەکی زۆری یاریزانەکانیانەوە لە یاریگای خۆیاندا بەرگریان دەکرد. دوای چەندین هێرشی یەک لە دوای یەکی یانەی سلێمانی بۆ سەر گۆڵی تەڵەبە بە ئامانجی دەستپێشخەری لە تۆمارکردنی گۆڵدا، بەڵام چانس یاوەری یانەی سلێمانی نەبوو. بەوەش گێمی یەکەمی یاریەکە بەبێ گۆڵ کۆتایی هات. لە گێمی دووەمدا هەردوولا پلانێکی تۆکمەترەوە هاتنەوە نێو یاریگا. کە تەنها لە دوای دوو دەقیقە لە دەستپێکی گێمی دووەم، فەرحان شوکور پاسێکی جوانی ئاراستەی ئەحمەد مناجد کرد و مناجدیش تیپەکەی بە گۆڵێ پێشخست و جەماوەری نێو یاریگای دڵخۆش کرد. دوای ئەو گۆڵە یاریزانانی تەڵەبەی میوان ریزەکانیان رێکخستەوە و لە هەوڵی یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکە بوون. بە تایبەت لە رێی لێدانێکی راستەوخۆوە نزیک بوون لە یەکسانکردنەوەی جیاوازییەکە. تا دەهات یاریەکە لە دەقەکانی کۆتایی نزیک دەبووەوە تەڵەبە بۆ یەکسانکردنەوە و سلێمانیش بۆ گۆڵی دڵنیایی یاریان دەکرد لەو هەوڵەشدا ئەم جارش سلێمانی سەرکەوتوو بوون کاتێک لە دقی هشتاشدا حاتم علی کە ئاستێکی بەرزی بە درێژا یارەکە پێشکەش کرد هاندەرانی سلێمانی لە سێ خاڵی ئەو یاری دڵنیا کردەوە و گۆڵی دومی بەخشیە یانەی سلێمانی. لە کاتی زیادکراودا داوەری یارەکە مازود حمسی بە کارتی سوود کردە دەرەوە و پەناڵتێکی بۆ یانەی تەڵەبا ئەژمار کرد. کارەزا عەلی خزر گۆڵی یەکەمی تەڵەبەی تۆمار کرد دوای ئەو گۆڵەش داواری یارەکە فیکەی تەوابوونی لێدا. والله الحمد لله هذا يثبت جدارتنا بالفوز اللي حققناه سوپاس بۆ خوا کە براوە بووین شایانی بردنەوە بووین پێویست بوو و یاریەکە بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە بەرژەوەندیمان کۆتایی پێبێت بەڵام لەگەر ڕێزمدا داوەر دیارێکی بەخشێ یانەی تەڵەبە و لە ڕێی لێدانی پەناڵتیەوە گۆڵێکیان تۆمار کرد کە بە هیچ شێوەیەک ئەو جۆرە لێدانانە پەناڵتی نییە، هیوام وایە ئەنجامی باشتر بەدەست بێنین بۆ زیاتر خۆشحاڵکردنی هاندەرە دڵسۆزەکانمان، دڵنیاشتان دەکەمەوە پشت بەخوا یانەی سلێمانی دەبێتە ژمارەیەکی بەهێز لە خولی عێراقدا. ئەمە شتێکی زۆر باش ناو هەندەرەکان خۆمان پلانمان بردنەوە دەنێکە سیقی هەندران بە خۆمان گێرنەوە و بەنسبەت یاریانی داهاتوو شڵا لەسەر ئەم مستەوە بەردەوام بین و یاری سێمیش لە سایە خۆمان نابێن و ئەو کاتە مەوقعمان باشە بێت لە دەوریا و ئیشەڵا معنویاتمان باشە بۆ یارگانی داهاتوو یارێکی جوانی ئەنجام دا توانین لە دوو یاریدا سەرکەوتوو بێت پیرۆزبایی لە سلێمانی یەکەم هەر بژی سلێمانی